ni nge phikizani nawu wa mina ni helerile enhlokweni ya mina ni nge phikizani nawu wa bavo ni helerile enhlokweni ya mina swa bombo ra n'wina a ni swi landzele na mina ta yi xin'wana hi xitayele xa mina ni ri lembe leri o nghunyuto a nghunyuto le ka kova na kaya Ahee, mina i Zaswaka Chauke a ka YouTube channel ya Swaka Chauke TV ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga subscriber vanhu hinkwavo lava va vonaka tivhidiyo ta Swaka Chauke TV na mi losa na mi khensa loko a ku nga ri n'wini a ni swi tivi ku channel lexi chanelani lexa mina i nge xi ri kwihi so na mi khensa swinene hi ndlela yo fana yaleyo ni mi tisele album review ya sesi xongi ex ya ya boti prince rhangani

hi ndlela yo fana na yaleyo ku na vanhu lava a va sola van'wanyani va yima na mina mara mo ni ku majority a yi nga yimi na mina leyi nga comment-a laya ivi ni swi twisisa ku mavonelo ma. Swi ndzi tsakisi ngopfu loko vanhu va comment hi ndlela liyani laha ka ka ka ka reaction liya ma vo hi mhaka ya ku vanhu a va ta na mavonelo ma vona and a va va right hi ndlela ya vona hi sayiti leri hi sayiti rin'wana a ni swi loko hi langutisa swilo swilo swi na ma mi kuma ku movha yi ya wa sweswi a yi ngo ku wa movha hala ka Xikwembu and then un'wana u ta mi byela ku yi wisi leswi un'wana a mi byela ku yi wisi leswi mara the fact i ku Movha yi va yi wini so ko va mahlamuselo na leswi movha yi nga wisa xiswona matwisiselo ma vanhu ma vo hi ndlela yo fana yaleyo ni ta komba ku mi nga rivali ku subscribe a ka channel swa ka Chauke se mo ni nghena timhakeni um nghoma leyi ni nga nghena kha ni yimbelela la ka ya ku a ni nge phikizana hu wa mina ni helelile la nhlokweni ya mina okay before hi nghena ngopfu loko ni endla reaction video ni ni ni kombise timhaka ta ku album ya sesi xongi a ni nge se yi twa a yi nge se huma ni kombise ku i album leyi nga ta yi ri na beef i album leyi nga ta va yi ri na ku valavala i album ya swicele leyi nga ta va yi ri na swicele se ni ya ni ya kuma ku a ni ri right heyi a ni ri right because album a ni nge za ni yi twa why ni ku a ni ri right loko mo yingisela nghoma ya ya vo maseve um hi sweswi ni nga ni yi fane yi ni tsundzuxa tinghoma ta Matswa Bermuda matlangelo ma yona le ka side leriya ra mhakamakeni le lena a va yimbele ko ka na mhakamakeni ka album liya ya ya nghunyu

va tekeriwe nuna kumbe va va va hambane na na buti prince rhangani ivi buti prince rhangani va ya va ya tshama na sesi wun'wana so leyi risimu leri ri twala ku ri ri ri beef kumbe ri ri ku valavala leswiya swa ku munhu u tekeriwe munhu hi munhu wo karhi loyi a nge le ka wa low class hi ku ya hi ku va vanhu va kha va ti compare kumbe va ti hoxa ka competition hambiloko nkarhi wun'wani swi nga fanelanga ma vo because ku na marito mo karhi lama nga tirhisiwa layani swa ku um ni ta ku pandza hi ku hanya kahle um famba phikizana madyomukuloni tana mina wena hi ta hi ta holova hi xilungu leri ngo Xihongi la u ti teki a ti veka ka xiyimo xa ku ku va munhu a tiva xilungu i munhu wa wa better ma vo and then hi ku khanyisa kumbe hi ku munhu luya a a a a valavalaka hikwalaho ka yena luya a nga n'wi tekela nuna u tekeriwe nuna hi munhu loyi a nga a nga a nga dyondzangiki xikolo kumbe wa le wa tlilasi ya le hansi hi ndlela yo fana na yaleyo so I ku valavala leswiya swi komba na ku phefula ka ku va munhu a kha a twa ku vava ku eyi ni biwe hi xitina hi munhu un'wana wo ka a nga nyawuli ma vo se i ku valavala mo yi huma ka ka ka ka nghoma yo fana na yaleyo yo fambela na yaleyo and then xin'wana futhi ku na nghoma ya xisayizani xisayizana yi kombisa kahle ku ku ta ku ri beef kha ku beef-iwa Prince Rhangani ene ku na vanhu lava still na sweswi va nga swi tiviku ku ri nghoma leyi i beef ende yi beef-a Prince Rhangani because. mi ta pfumelela na mina ku ri xongi u u post swilo swo hambanahambana ka Facebook nkarhi lowu a nga hambana na wona na prince rhangani kumbe nkarhi lowu a va ri le ku a va ri ku holoveli hi ndlela yo fana na na liya ma vo so ku na nhlamba leyi a nga yi nga yi nghoma leyi yi na nhlamba ngopfu because u kombisa timhaka ta ku ku ri sort of loko n'wansati a promise-wini ku ri hayi e mina ni na vununa byi kulukumba ma vo ivi loko se a a swi prove a kuma ku eish vununa bya koho bya byi tsanana bya lolohwisa ma vo so that's why mi kuma ku so a ni swi tina ku nghoma leyi ni nga yi a ni nga lavi ku ni nghenelela nghenelela ngopfu hi ndlela yo fana na yaleyo so yena hi ndlela yin'wana u lava makula kondo a twa nga ku yena munhu wa kona u ta va a kuli kondo hi i xichangana xin'wana i xitsonga xin'wanyana so a kuma timhaka ta ku a swi fambelani ngopfu na swona ma vo So la yi na vubifinyana phakati swa ku eh, tingwenya ti nga va ti ri na na vununa byin'wana byo solekana hi ndlela yin'wana yo yo yelana yeleyo kambe swi tiwi hi xitayela xa xitori xo swi endla ingaku hi loko ku ri hi ku swilo leswaku swi tekiwi swi yisiwa ka vo vo hulela kumbe vanhu van'wana lava kumbe ka swivongo leswiya swa le handle hi ku a ri swi nga ta vuriwa ku chavani kumbe rhangani kumbe munhu un'wana mavo se swo create-eliwa xitorinyana ku laha swo vuriwa ku O chingeliwa ku u na vununa byitsongo so mara nxo ka n'winyi wa yona nghoma leyi, n'winyi wa yona u hatle a fika a yi twa ku okay ku vuriwa mina hi timhaka ta so na so na so na so. And then ku va na nghoma liya yo ku nga feature-riwa Mambawulele ya va leswi swa le Joni ya ni ri ve na ku ve yini vito ra kona ya Joni swin'wana na swin'wana swa yena sweswiya. Nghoma leyi loko yi tlanga yi tlanga tanihi pongo i nghoma leya rhangani xi vanga huwa xi vanga pongo ko va ku yo a yi tsutsumi ivi yi tlhela yi tsutsumela nyana hala ka tinghoma ta ta ta ta ta xa nghena n'wasono a he xa nghena n'wasono xi ti hi ndlela yo fana na yaliya . Nkingha leyi nga fika yi va kona laha mambawu leyi loko yimbelela yi fika yi nghena yi yimbelela ngaku yo yo vindziwa nyana hi swin'wana kumbe ingaku yo tlimbiwa so onge a yo vindziwa ku swi mayimbele ma kona ma ya so ku na nghoma ya ya joko ya joko joko eminkarhini yo tala ni tshama kha ni bye vanhu vo tala kumbe ni kha ni advis-a ti-artist ku loko track number one yi fane yi va na power. uh, always ku fana ku va ku ri nghoma leyi qambi yi nga tshemba yona kumbe nghoma leyi yingiselakaka ku ri yi grab attention ya ya vayingiseri ma vo so loko ni yingiseli nghoma leyiwani ya ya xongi ya ya joko um yi yi na ku yi na ku tiputa leswa swo tiputa ku ku tiputa kahle kahle ku ri u va u ri na nuna still i joko like i ndzhwalo wa ku tikela wa ku tikisela wa tika swa tika ku va na nuna and then loko u nga ri na yena u lava nuna still swa tika u lava muti like hi ndlela yo fana na liya so if ka yi twala kahle ya yingiseleka nghoma liya it's a good song hi ku ya hi mina it's a good song even though voice ya xinuna mi kuma ku ku. yi yi rhombi ngopfu ma swi twisisa yi rhombi ingaku munhu wa koho o yimbelela nga ku hi loko mavomo loko a neliwe hi leswiya swa mberha so ya munhu wa koho munhu ku ku u yimbelela a neliwe hi mberha swi nga ku u twa xirhami so munhu wa ku yi dyaka manana ku ri ma swi twa ku wa tikeliwa so wa tikeliwa so but anyway it's a good song hi hi yo nghoma leyi ni twaku nga ku ya yi va yi yi va kahle nyana kumbe ya antswaku nyana la hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo so. na nghoma liya ya ya munhu wa mina u na vanhu va vanhu va vanhu ya ya vanhu va vanhu yes na ro i risimu ra kahle um ko va ku ri mahungu lama ni twa nga ku nghoma leyiwani ya xongi yi nga va inspire hi nghoma ya sikisa boys leyi nga huma last year uh probably around it was around around December ya last year 2021 yeah, ya ku munhu wa munhu munhu wa mina u na munhu wa yenu munhu wa mina u na munhu wa yena munhu wa mina u na munhu wa yenu eh, so yi fike yi teka mahungu ma marito lama yi fika yi ma paka ya ku hambananyana mara ma swi twa ku i i mhaka yi ri yin'we ku va ku xitsonga vhele xi nga xitsonga yi ta ku yini o fa ho ho fana hi hi hi hi hi ku yini hi va nyika benefit of the doubt ya ku ri hi ku hayi a va kopelangi ko va ku xitsonga i xitsonga hi ta swi vekisa sweswo hi ku xitsonga xitsonga i xin'we hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo ya so xin'wana ni nga xi vulaka hi album leyi album leyiwani yi compose-wini xem jealous down yi compose-wini Swa twala ku Shongi a tiyimiselini loko a tirha album leyi. Ko va ku vhele loko munhu a nga ri talented a nga talented. Ni vula ku loko munhu xilo a nga nyikiwanga a nga nyikiwangi hambi a tinyiketela swa tsandza. So xin'wana futhi ni nga fika ni xi yingisela Mambawulelo va fane va dyondza ku album loko va chaya album yi nga endli nga ku track number one i i swi nga endli nga ku track number loko munhu a tlanga track number two a nga twi nga ku hi loko a ha yingise track number one. loko a tlanga track number three swi nga ni nga ku wa yingise track number three na track number four ma vo hi mhaka yini ni vutisiwa yini i ku swi ti-sound swi tlanga ku fana swi endla ngo ko va risimu rin'we ku fana ku create-iwa swilo swintshwa kumbe tinsimu ti fana ti hambanyiseka ma swi twisisa but anyway mastering ya album leyi kahle hi swona leswi ni nga ni nga ni nga swi twa hi eh, ndlela yo fana na yaleyo um na ku switelatela swa rhangani vhele swi kopelakopeliwini u lava ku matlangelo malamaya swi swi rhangana a tlangisa xiswona leyi ka xongi swi tlangiwi swi sweswiyani swi a swi twali ngopfu ku rhangani a nga ha ri kona laha leri ngo ku tirhiwe kahle hi ndlela yin'wana so hi tona timhaka.